Eh, erokamano nyine kora monga jwang kuom kete kaendi ma endi en AJ Media ka ununinde um, aromo kaendi gi achiel kuom oganda go kimisebedo kineno to koro unindi oloso kod AJ Media kata jwang eh, junior nyingi mar kacha chande mani opande gi mari mar odore dhi mitiyo goyo kacha kamano opande luongna mata mm -hmm. Elisha. Elisha. Nyinga marwa sani Mama Jackie. Mama Jackie. At the same time amor kabisa. Mm. Ji penjoga mang'eny kabisa ni oh, Mama Jackie is a man or is a woman. Yeah. Okay. Yeah. To make a brand mm -hmm. en gima tek kabisa. Koro nochuna mm. at least kech nachiemo gi Professor Mata yeah. Lakini nado ka kochul so I came to Mama Jackie chon nichiemo gi profesa profesa en kanyo iluongo ni ngire mata koro iluongo ni ngire koro mm-hmm. profesa dwaro pesa Mm. Odwaro bende.
Yudo ka pod ionge ochung'. Profesa dwaro sura Mhm. gi pesa. Mm. Bodwaro ng'at moro ma nigi gari. Kamano. An ng'at ga piko, opion ochuna mondo awe profesa. Awe profesa. Koro sani an ema en jaki. Ng'ama ne ong'eyo. Eyo.
Wachna negi. Anyisi maber kabisa iluongo ni mama jaki dhako malet ok ringi. Anyisi maber kabisa ni omeche na tek. Anyisi maber ni Ng'ama nong'eyo.
Pimna safari ni mari mar donjo Royal Media nikech ing'e ni en safari no endi ma bende osemako dho ji oganda nono. Ere kaka nichopo midonjo Ramogi eh, TV kacha cha? Okay. Natimo ga gigena. Abedo kodgi TikTok at the same time YouTube channel, Facebook. Yeah. Sama nditimo to giyuda e YouTube. channel mm, mm. sama ne giluonga to gitim na interview kane gimanyo nafas mar mondo atis ng'ama ne nyalo hype show Kabisa. mar mbak ndalo mm -hmm. tatime dichiel so so many people were just happy with me nigoye motho nagoye motho yani nego show so the first chance i get is that chance i get mm -hmm. natiyo kode kamano koro at from now mm -hmm. pod antie kanyo yeah. koro nyasaye notimona kanyo by the way mm -hmm. ji amabor kabisa no kang'e ni ambe dagika anyalo paro kitimo nend wuon jake video ni mokwongo kaka aparo ni jaoda nonindo mm. sama notuo mm -hmm. to mhm. kawuok mar mondo adhi aneno osiptal mm. to kadonjo kama tapenj ni bebo what can I give to nyisa ni anything koro the anything ne mana dhi akawo mm -hmm. funde mano kawo mm -hmm. mana tero ne monyulo to kaka nonyulo mm -hmm. kaka nodhi mm -hmm. to be nodhi kamano yeah. chir mawinjo kadongo mm. ne adong kod ang'owa Uri Yesu. Yes. Donko di Yesu. Yes, achuora. Yesu e bwana. Omiyo ango wero kamano. Was nyise fans gi gimugi kanyo minyalo wego fans. Yeah, awacho ne fans kabisa ne ka iwaro just up coming comedian yeah. kata up kanis any artist. Mm -hmm. Please gimitimo ket bidi kabisa do something mm.
maji nyalo kaso tim gik moko matis nyalo watch mm -mm. big people from the big people to small people kabisa koro mane gi mawacho so thank you so much nyasaye mondo kendo ang'e ni kamoro amora mbui kae ineno ineno ni min jake min jake min jake Kamano. so kanya mora in my facebook min jake in my youtube channel mama jake ero kamano nyamora ahinya kuom bende yie mondo ilos gi Ajay media wabiro romo e tielo kanyo endi machielo nyasaye mondo omedi kinde